Дуслар, туганнар һәм паси туганнар, хәерле көн. Бүген 30 август, бүген республика көне, бүген шәһәр көне һәм шул уңайдан бәйрәм чаралары Казанда дәвам итә. Бүген чаралар э, бәйләмен башлап җибәрә Уйнагыз гармуннар фестивале. Гадәттәгечә үтә Камал театр каршында яңа бинага күченсә дә инде Камал театры менә шушы Мин кичәге бер чарада иске бина дип әйттем. Иске бина дип әйтү дөрес булмас. Бу Камал театрының тарихи бинасы һәм хәзер монда халык җыелыша, төп вакыйгалар бара сәхнәдә. Ләкин э, такси белән төшеп утырдым һәм карыйм, беләсезме кемне очраттым? Барыбызга да яхшы таныш булган Мәскәүдәге Нур фольклор коллективы җитәкчесе Алсаф Фатхуллинны. Менә монда да ул халыкны үз тирәсендә җыеп җырлата. Әйдәгез бергә карыйбыз. Алсу апа безне күреп алды, барып исәнләшик. Исән булсын. Мин әйтәм, бөтен җирдә үз авызына карата мин әйтәм Алсу апа. Нигә барам сәлем? Парадка барам мин. Сәгать ничәдә була? Сәгать Ярый. Тиздин килә, что ли? Әйе, мин башта яңгыр дип куркып утырдым өйдә. Бөтен аяклар чүшле. Ана, мин газета тутырдым. Кая? Газета тутырган. Кызы кидем, чүшләндем. Халык күбәйме? Яңгыр булса да.

Ә каян беләсез, каян күреп беләсез аны? Менә шушында. Ә, шушында. Әле сөйләштек без аның белән. Мин, мин, мине җибәрмиләр ди, мәскәүдән ди. Хәзер кердек бәйрәм чарасы үтә торган өлешкә. Безнең кеше зонтикта. Минем зонтик булмаса да, менә капюшон бар. Монда хәзер сәхнәгә чыкты.

А, в ее У создание. меня в памяти с детства А, есть платье прабабушки в черном цвете с такой же похожей вышивкой. Казанда республика көне уңаена чаралар инде шактыйдан бара. Кайсы гына чараны алсак та, печән базары булсынмы, менә шушы бу мәхәллә дип атал языл- язылган э, творческое пространство, иҗади киңлек бөтен җирдә тәкъдим ителгән кул эшләре һәм Карыйм, һәрвакыт төрле кешеләр, ягъни бөтен чараларда да бер үк кешеләр йөрми. Менә менә шунысы игътибарга лаек. Димәк, инде татарлар э, тик тормыйлар, һәрвакыт нәрсәдер эшлиләр һәм җитмәсә, тапталган әйберләр дә түгел. Гел яңадан яңа әйберләр. Татар халкы бик креатив дуслар. Лайк моның өчен. Кайбер әйберләр инде күргән бар, ләкин менә бу әйбер минем күземә чалынды, игътибарымны җәлеп итте. Ул да булса Курчаклар. Бу нинди шундый матур курчаклар ул сезнең? Бу курчакларны минем әнием эшли. Ого. Ул полностью курчак кулышы. Һәр курчак 30 сантиметр. Башлары әйләнә. Куллары аерым поворотныйларның. Кызык. Ой, күн э, бар аяк киемнәре, ике яклы күлмәге. Фартуклары менә шундый матур. Ого. Шундый матур керфекләр менә, алкалары да бар, муенсасы бар, чулкларына кадәр бар чәчләрендә. Сумкасы бар. Бу курчак безнең Мәйсәрә исеме. Мәйсәрә. Ә һәрбер курчакның үз исеме бармы әле? Ә башкаларның исемнәре мәсәлән ничек? А, Бу Булат белән Мәйсәрә зәңгәр сеңлеләр. Нишләп аны ник Ә бу үзебезгә кызы Ләйсә. Ләйсә. Кызык. Алучылар бар, кызыксынучылар бар. Бу бит интерьерный, теге Ул эшче булгач, уйный торган түгел. Кызыксынучылар бар, но бик пока редко покупает. Әйе. Ну, әгәр дә бала чага уйнарга теләсә, уйнап буладыр бит инде болар белән. Була, но бу күзне шатландыра торган курчаклар. Ә. Интерьерный. Сезнең менә мондый әйберне күргәнегез юк әле. Болар әле беркайчан да чыкканы юк базарга. Менә бу элек чәч кап дип аталганнар. Әйе. Толымнарын каплап йөргәннәр кызлар күстимәсенге. Менә мин моны Ә, бу башкортларда булган, әйме? Баш... Дана түгел. Татарда булган, әйме? Булган, әйе. Казанда бәлки булмагандыр, Әйе. ләкин башка регионнарда булган. Менә Әл- мин аны э, татар татарский костюм китабына тыкып өйрәндем. М. Менә шуннан ясап алып чыктым. Ә нинди материалдан ясалган? Төрлесе бар, төрлесе бар. Менә монысы бархата, менә монысы замша. Болар просто текстиль. Бар, а монысы атласный материал. Мгм. Ә безнең әбиләр заманында нинди материалдан ясаган микән мондый әйберләрне? Мамыктан. Мамыктанмы? Мамык киндер булган Ә, инде. Ничек дидегез әле моның атамасын? Чәч кап. Чәч кап. Кызык. Ә, ә, менә сездә дә бар. Ә, мин моны күптән түгел кайдадыр күрдем әйме, ләкин безнең халыкта түгел. Менә шул башкорт булды микән? Аларда менә ул ни киң таралган әйме? Бездә әле менә Сез кертүче генә әле бу әйберне. Уйнагыз гармуннар фестивале. Фестивальнең үзенә бик барган юк, чөнки кеше бик күп. Якын килеп булмый, ләкин минем артымда күрәсез, гармунчылар парады хәзер бара. Алсу апа Фатхулина әйткән иде, шулай парад булачак дип. Менә хәзер шушы парадка кушылып, бергәләшеп, җырлашып, ялгышмасам, менә Бауман урамыннан башланырга тиеш шул һәм дәвам итәчәк Кремльгә кадәр. Хәтта светофорда да туктап алып, Вакытны да бушка уздырмыйлар, менә шулай җырлыйлар. Бу сабан туеннан ким түгел. Минем артта күпме кеше, алда күпме кеше. Минем менә шушы уйнагыз гармуннар фестивалендә булганым юк, беренче тапкыр. Шуңа күрә белмим, башка елларда шул кадәр зур масштабта үткән микән бу парад. Белмим, но ну, менә быел белергә мөмкинлек бар. Менә Курайчы абзый. О! Курайчы абзый биетә монда халыкны. Давай, давай, давай, давай. Хәзер э, гармунчыларны тезәләр. Бишәр кеше. Кемнәр бар? Матур апалар, матур егетләр, абзыйлар. О, Алса апа һәр вакыттагыча алда, һәр вакыттагыча беренче. Менә шулай Мәскәү татарлары булдыра. Артта Габдулла Тукай һәйкәле. Һәм менә шушы Габдулла Тукай һәйкәле яныннан башланачак гармунчылар парады. Халык менә тамашачы да бар. Әле өйдә утыргана ярты сәгать элек кенә мин бу кешене телевизордан карап утыра идем. Инде хәзер менә ул үзе йөри. Барып исәнләшик инде, әйме? Ул да булса татарлар тапшыруы һәм халкым минем тапшырулары аша барыбызга да яхшы таныш булган Ләйсән апа Садретдинова. Беләсез бит инде аны, әйме? Таныштырып торасы түгел. Ләйсән апа, исәнмесез? Мин әле ярты сәгать элек кенә сезне телевизордан караган идем. Таныдыңызмы? Әйе, шул. Ә? Прямойдан бара бит. Әйе шул. Һаман эшлим, һаман эшлим. Әле дальше барам. Мин сезне видеога төшерәм әле, үземнең блогка. Быел бит беренче тапкыр бөтен татарлар командасына ышанып тапшырдылар, әйме? Или башка елларның бар идеме ул? Әйе, татарлар редакциясе беренче булып э, шушы э, Уйнагыз гармуннар фестивален э, турыдан туры эфирда эшли. Беренче тапкыр бит, әйме? Беренче тапкыр алып баручылар Илдар белән Эльвира беренче тапкыр. Мин инде ел саен. Инде хәзер телевидениедә 20 елдан артык. Шуның өчен Уйнагыз гармуннарга быел 40 Э, минем халкым минем тапшыруына 20. Әйе. Менә шундый юбилейлар белән менә һаман шулай дәвам итеп эшли. Ләйсән апа, иң актив татарлар кайсы төбәктә яши дип уйлыйсыз Россиядә? Сез бит инде кат-кат иңләп чыккан бөтен илне. Менә кайсыларны сез үрнәк итеп куяр идегез? Менә шуларга тигезләшергә кирәк дип. Беләсезме, үрнәк итеп куя алмыйм берсен дә, чөнки алар барысы да үрнәк. Кайда татар шунда э, актив, кайда татар шунда күңелле һәм матур яшиләр. Мин берсен дә аерып әйтә алмыйм. Шуның өчен ачуланмагыз инде. Ярый, кор- судан коры чыктыгыз инде. Ярый, рәхмәт бик зур. Һәрвакыттагыча рәхмәт. Менә. Ләйсән апаны әллә кайларымыздан танып алалар, чөнки бу аның э, шундый урысларда сүз бар бит, целевая аудитория. Ягъни татарлар тапшыруы, минем халкым минем тапшырулары акша. Бөтен ил татарлары аны белә, шуңа да менә югыйсә турыдан-туры эфирда ул эшли. Башка точкага чабарга кирәк, ләкин барыбер күрәсезме, видеога төшәргә барыбер җай таба. Моның өчен шулай ук лайк куябыз. Кызык хәл, янып тора светофорның кызыл уты, ләкин халык барыбер зур ташкын булып ага. Мин үзем ул вакыйганы күрмәсәм дә, 90 елларда суверенитетны яклау булган бит монда Казанда. Менә минем ат күз алавымча хәзер дә эзләп табасы булыр әле шул суверенитет елларын күргән кешеләрне шул көнгә охшаган микән, юк микән бу кеше күплеге ягыннан. Менә алда да тукталышта халык басып тора, шак каталардыр инде, нәрсә микән бу дип. Монда менә хәер сорашып торучы да бар. Карагыз. Ләкин беркем дә хәер бирми аңа. Әгәр дә шушы хәер сорашып торучы абзый гармунда уйный торган булса, менә ул чакта бирерләр иде акчаны яхшы эшләр иде. Ә болай эшсез торгач, беркем бер тиен дә бирми аңа. Шулай бит инде. Әнә халык аптыраганский. Видеога төшереп тора. Без хәзер төштек Баумын астындагы җир асты кичү аркылы үтәбез. Халык кырыйдан гына бара каршы яктан. Кәҗә сукмагыннан барган шикелле. Ә менә унагыз гармоннар шулай җәелеп, бөтен җир асты кичүен тутырып баралар. Халыкка кызык бит, төнсе видеога, фотога төшереп тора. Димәк, бу чара Елга бер генә тапкыр үтәргә тиеш түгел. Мәсәлән, кварталга бер үтсә яисә башларга кирәк бер тапкыр түгел, ә мәсәлән, елына ике тапкыр. Бер тапкыр түгел, хотя бы ике мәртәбә. Елынамы? Әйе. Хотя бы. Сез кайдан үзегез? Без Самара өлкәсе, Камышлар районы, Иске Ярмәк авылыннан. Ну бер тапкыр гына әз дип уйлыйсыз, әйеме? Әз, конечно. Сез елда катнашасызмы монда? Әйе. Мин чөнки беренче тапкыр. Халык гел дә шулаймы? Елдагыча шулай күп буламы? Әллә быел гынамы әле? Быел әзрәк. Быел әзрәк тә менә әле. Бу халык белән бергә әйтәм, халык та күп бара. Бу мероприятие 2010 э, елдан бирле бара. Түгәрәк уен. Әйе. Элегрәк бөтен Россиядән катнашучылар гына средний 1800-2000 кеше булады, потому что коллективлар бик күп. Әйе. Ну, Йо, ә менә бу парадны әйтәм әле, менә бу парад. Бу парад бик әйбәт. Монда кеше күп. Ну, түгәрәк инде, ой инде әзрәк инде, әйме? Кайда туктасалар да, шунда биргә генә торалар. Әнә, халык ничек аптырап, сокланып бәлки видеога төшерә, фотога. Әнә тегендә башы, шушы Колоннаның һәм әнә тегендә очы, очы кырые күренми әле. Күрсәгез җәмәгать журналистларның ничек мескә операторларның эшләгәнен хәзер күрсәтәм сезгә. Әнә. Монда парад бара. Монда менә

Шушы аппаратның башында җитәкчелек итә бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Данис Шакиров. Ә хәзер парад минем артта. Башта парадның уртасында идем, аннан соң шыпырт кына әйләнеп уздым да Хәзер менә аппаратның иң алдыннан барам булып чыга. Юлның маршрутның ялгышмасам әле яртысы гына үтелде. Әнә Ләйсән апа сөйләп тора инде. Менә сөйли, сөйли. Билгеле бу минем хәзер турдан тур эфирда чыкмый. Ләкин менә бу вакытта сез Ләйсән апаны телевизордан, ТМВдан карыйсыз. Ә мин сезгә аны менә шушында H-дән репортаж аркылы күрсәттем. Ә, алдан әнә ДПС хезмәткәре бара. Менә бит, колоннаны җитәкли Данил Шакиров түгел, менә бу ДПС хезмәткәре. Монда бит Бауман урамында туристлар күп йөри. Менә бөтен кеше, минем артымдагы егетләр дә фотога төшерә, видеога төшерә. Бу бит шушындый нәкъ менә бу чараны туристик яктан Танытырга һәм киңрәк җәелдерергә кирәк. Бөтен кеше фотога, видеога төшерә. Туристларны җәлеп итәр өчен өстәмә шушындый яхшы бер чара булыр иде. Бу уйнагыз гармунар фестивален нәкъ менә парад өлеше. Шулаймы? Ошыймы бу сезгә? Әйбәтме фестиваль? Сөйләшә белмисезме? Ә? Сөйләшә белмисезме татарча? Ә, сөйләшәсезме? Сез ничек соң сезгә бу парад? Әйбәт. Нишләп үзегез килмәдегез гармун белән? Уйный беләсезме? Юк. Уйнамыйсыз, белмисезме? Белмим. Өйрәнергә соң түгел. Ә җырлыйсызмы соң? Җырлыйсыз. Кайсы җыр яраткан сезнең иң яратканы? Ай, иң яраткан дип ничек әйтә инде менә Җырларга. кем нәрсә җырлый шуңа кушып җырлый. Ә, Теләсә кайсы җырны җырлый аласыз? Юк, юк. Ә, юк. Әвәле

Барыбер барабыз. Бүген татарларда привилегия монда. Без хәтта кызыл утка да курыкмыйча шулай атлап чыга алабыз. Инде җитеп киләбез Кремльга таба. Әнә теге башта инде күренә Хошаиф мәчетенең манаралары. Әнә тегендә Спас. манарасы. Менә бара, булса Кайдан буласыз сез? Актаныш. Бик дәртле. Ансамбльдә үзегез дә. Елда чыгыш ясыйсызмы монда? Мин мин әйтәм, халык шаккатып карап тора сөенеп. Моны бит елга бер тапкыр түгел, ике ел ике тапкыр үткәрсәң дә була, әйме? Татарстаннан да җыеп гармунчыларны. Бөтен Россиядән ук булмаса да. Без районда йөрибез, һәр авылларда, күрше районнарга биләргә. Әйе. Гел йөрибез, гармуннар. Шулай парад беләнме? Авыл урамнарыннан үтәбез. Халыкка ошый бит инде бу, халыкның күңеле бит инде бу, әйме? Гармун бит инде. Әйе. Ә сез Актанышның кайсы авылыннан үзегез? Сәфәр, сәфәр. Әнә тегендә. Милаш таптырдым әйтәм. Кемнәр белән шул кадәр үреләләр фотога төшәргә. Аннан соң күреп алдым. Э, граждан киемнән булгач танымадым. Эльназ Бах белән Гүзәл Идрисова икән. Ләкин ул менә ничек малай бии. Карагыз ничек дәртләнеп. Ох. Шеф. Молодцы. Согласен. Бик дәртле. Ә без исә Кремльгә якынлашабыз. Менә монда Кремль. Әнә каплаганнар юлны трактор белән, тагын КАМАЗ белән.

Күрәсез бит монда нинди каты очкыннар, нинди көчле энергетика. Алла сакласын, ә шул көчле энергетикадан берәү ут капса. Ирада Хафизовна, халык әйтә, бу чара елына бер тапкыр бик әз ди. Аны күп ике тапкыр үткәреп буламы, мәсәлән? Без безнең безнең бәйрәме, безнең барыбер үз фишкасы булырга тиеш. Шуңа күрә Бу үзенчәлеге. минемчә туристларны җәлеп итәр өчен бик яхшы булыр. Әйе. Мәсәлән, милли фишка хәзер, Татарстанның. Хәзер, хәзер бит милли чаралар бик күп. Әйе. Шуңа күрә, может быть, безгә бәлки безгә икенче... ниндидер, ниндидер портал ясап, просто мәгълүмат яхшы булыр ул. Нәкъ менә милли чараларны таныту буенча. Милли чаралар. Чөнки мин барам, халык шаккатып, видеога төшереп, елмаеп карап тора. То есть халыкта кызыксыну бик көчле. Ярар, бик зур рәхмәт. Ярар, сезгә рәхмәт, Ну, яме. минемчә, просто халыкларны җыярга очень. Ярар, сезнең күп күлмәгегез искиткеч шәп. Дуслар, танымаган булсагыз, әйтәм, бу Татарстанның мәдәният министры Ирада Хафизҗан кызы Әюпова иде. Менә халыкның гозерен җиткердек, җавабын ишеттегез. Журналист-блогер буларак миссия башкарылды. Дуслар, монда бик легендар шәхес. Фәүзия апа, исәннәрмесез? Исәнмесез. Минем исемем Ленар була, мин э, татарча блог алып барам. Сезгә берничә сорау бирсәм буламы? Ну, бир. Сезне э, Фәүзия апа беренчедән э, аптырап, сезне монда күргәч аптырап киттем. Нинди хәл җилләр ташлады? Нәкъ менә республика көненә дип килдегезме сез? Чөнки сез бит гел сәфәрдә, сезнең э, социаль челтәрләрдә дә күреп барабыз. Мөмкин шундый бар. Без монда бакый әле. Әйе? Беренчедән, мине монда күрү бер дә гаҗәп булырга тиеш түгел сезгә. Юк, чөнки сез гел сәфәрдә Фәүзия апа, шуңа күрә алып торады. Әгәр Әйе. әгәр тарихны беләсез икән, мин Я юк, юк, әйе. мин бу көнне монда булырга тиеш. Әйе. Чөнки бу минем дә көнем. Бу татар көне. Чөнки менә карадым, мин татарларны күрергә килдем. Чөнки мин Түбән Новгород өлкәсендә яшим хәзер. Ә бу хәтле халыкны мин бары тик шушы көнне монда гына күрә алам. Татарның бер көне бар инде аның. Урамга чыгып татарча гармун кычкыртып, рәхәтләнеп күкрәк киереп йөри торган шушы 30 август. Аның бүтән көне юк. Бүтән көннәрне урамга чыгып болай йөри алмый ул. Менә шушыны күрергә дип килдем мин. Мәйтәм, гомер бара, Декларация кабул иткәнгә 35 ел. Бу вакытта без яшь идек, хәзер олыгая барабыз. Тагын әллә күрәсең, әллә юк. Исән вакытта халкымны күреп, сәламемне биреп, башымны иеп, Казанны бер тагын әйләнеп китим дидем. Кызып, әйе. Улым да янымда басып тора. Ә, исәнмесез. Ирем дә каядыр фотога төшереп йөри. Әйе, сезне күрсәтик Фәүзия Бәйрәмованың улын дип. Фәүзия апа, менә мин э, шул сөйләп барган идем, мин фотолардан гына күреп беләм, сезнең менә бу 90 елларда декларация суверенитет турында кабул иткән чорны, менә халык күплеге ягыннан, менә хәзерге шикелле, хәзерге көннәр 90 еллардагы шикелле идеме? Халык саны ягыннан, рух ягыннан, күңел халәте ягыннан. Халык күбрәк иде. Күбрәк иде, әйме? Халык күбрәк иде. Безнең 10 мең кеше чыккан вакытларыбыз да булды, 50 мең кеше чыккан вакытларыбыз да булды. Һәм халыкта рух башка иде. Анда сәяси аң бар иде халыкта. Ә хәзер бәйрәм. Бәйрәм аңы гына бар. Бәйрәм генә чыгара. Ә ул вакытта халык Татарстан дип чыкты. Татарстанга суверенлык алабыз дип чыкты. Күп кеше аның нәрсә икәнен дә белми иде. Азат булабыз. Нефть үзе безгә кала. Татарча сөйләшәбез. Мәктәпләрдә татарча сөйлибез дип халык чыкты урамга. Без халыкны оештырдык. Халык болай гына чыкмый ул. Аның белән эшләргә кирәк. Еллар буе эшләдек без. 88 дә эшли башладык халык белән. 88, 89, 90, 90-ның августында халыкны күтәреп, халык шурнап алды югары советны, чыгармады бер депутатын да. Декларация кабул иткәч кенә депутатларны чыгардылар. Һәм халык депутатларны кулга күтәреп алып китте майданнан. Анда мин дә бар идем. Фәүзия апа, ә, менә мин э, берничә ел дәүләт советында эшләгән кеше пресс-службада һәм Фәрит Хәйруллович һәрвакыт әйтә килә иде, татар э, телен 45 яшендә генә өйрәндем дип, Чөнки Фәүзия Бәйрәмовалар, Марат Мөлековлар тавышка куябыз, ике телдә дә алып барсын ди. Димәк бит инде Фәрит Хәлиловичның татар телен өйрәнүендә сезнең өлешегез дә бик зур. Чөнки без аңа сорау бирәбез, ә ул татарча җавап бирә алмый. Аңа уңайсыз. Шуннан Туфан абый Миңнуллиннар аны күзгә каршына бастырып, әйе, әйттереп, менә шулай итеп ул өйрәнде, Аллага шөкер, хәзер матур гына сөйли, күзәтеп барам. Шуңа күрә мин әйтмим, теге бу безнең генә уңыш дип Бу Югары Советның да уңышы булды. Э, Шәймиев та бик ул вакытта халык белән бергә иде, тырышты. Минтимер Шәрипович тырышты, халык белән бергә иде. Э, Һәм э, депутатларыбыз да ул вакытта бик менә чын депутатлар иде. Халык арасына сайланган врачлар, име, укытучылар, э, язучылар, журналистлар, шулар депутат иде 250 кеше. Алар интеллигенция иде, татар интеллигентлары. Шуңа күрә без бер булдык. Халык депутатлар һәм Шәймиев. Һәм без э, кабул иттек декларацияне, Аллага шөкер. Әле ярый шул вакытта кабул итеп калганбыз, хәзер мөмкин булмас иде. Шулай шул. Фәүзия апа, тагын бер генә сорау. Үзебезнең мин туган ягым Чаллыдан, әйме, сез дә озак еллар Чаллыда яшәдегез. Чаллы белән хәзер ничегрәк аралар? Кайтып йөрисезме? Менә кайтып барышыбыз. Әс. Безнең Чаллыга кайтып барышыбыз. Чаллыда араны үзмәдек. Чөнки анда минем күпме дусларым, бергә яшәгән кешеләр, иптәшләр дигәндәй, минем шәһәрем инде ул. Мгм. Исәйсәң дә минем шәһәрем, минем Казаннан киткәнемә бик күптән. Шуңа күрә Әйе, бәйрәм ул, Фәүзия апа. Чаллы да бик якын, Казан инде тагы да якын. Казан бит инде башкала. Шуңа Аңлашылды. күрә бәйрәм көне мин монда. Ярый, рәхмәт, Фәүзия апа. Хәзер монда бик җитди процесс бара. Тезеп бастырдылар бөтен гармунчыларны. Хәзер Бер оештыручы әйтмешли, хуҗа килергә тиеш. Менә Миңнехановны монда хуҗа дип атыйлар. Белдегезме, кем хуҗа монда? Һәм хуҗа дип ачыктан ачык шулай сөйләшеп атыйлар. О, бик модный бер абзый бар монда каршыда. Абзый, сез Төркиядән мәле? Төркиядән мәле ме икән? Ә, Төркиянекен кигәнсез. Кидем, кидем. Ә, бик матур килешә. Ә ни өчен Төркиянекен кидегез? Ну, мына барган идем мин Төркиягә. Ә. Шушыннан мына күрдем дә аларның нәен киемен. Бик ни бик әллә каян күренеп торасыз сез. Күк күлмәге дә шуннанмы Төркиядәнме? Юк, аны заказ белән тиктердек. Шушы түбәтәйгә туры китереп, әйме? Бик матур булган. Сез үзегез кайдан соң? Без Самар өлкәсеннән. Кайсы район? Камышлар районы, Балыклы авылыннан. Э, монда нинди чарага килдегез? Миләш җыенынамы? Мына э, гармуннар, уйна, уйнагыз гармуннар. бар, А, килдек. Әле гармуныгыз кайда соң сезнең? Гармунны бит күтәреп йөргәне. Ә, Болай карарга Әй, килдегез, карарга әйме? килдек, әй. Аңлашылды. Ярый, Килдек, рәхмәт. карарга. Бик әйтәм бит, әллә каян балкып тора киемегез. Татарстан а, Республикасы көне уңаеннан чаралар бик күп. Үтә Казанда менә онытып җибәргәнмен. А, Матайчылар парады да үтте бит бүген. А, Һәм Менә шушы аңлаучан матайда килергә тиеш, монда әйтүләренчә хуҗа Миңнеханов гармунчылар янына. Алар янына килеп нәрсә эшләр, бергә күзәтербез. Дуслар, күрәсезме, Миңнехановның авторитеты нинди зур. Күпме кеше карарга дип тора, карагыз. Хәтта юл буена да чыкмагыз дип күпме әйттеләр, кеше барыбер. Миңнехановны күрәм дип үрелә-үрелә карый. Менә тагын кайсы төбәктә төбәк башлыгының авторитеты һәм аны күрәсе теләге шул кадәр көчле микән? Менә җәмәгать, ничә минут тоттылар халыкны, әйме? Халык карап торды, гармунчылар җыелды. Ахыр чиктә Миңнеханов ике минут килде дә, басып торды да китте. Ну, аңлашыла, республика көне, бәйрәм чаралары бик күп. Ну, ләкин белмим инде. Бераз игътибар күрсәтеп булайды бит инде шул кадәр җыелган халыкка, бигрәк тә әнә гармунчыларга. Булды. Машинасына утырды да китте. Дуслар, туганнар һәм почти туганнар, уйнагыз гармуннар фестиваленең менә шушы парадына бәйле репортаж тәмам игътибарыгыз өчен бик зур рәхмәт. Ләкин Татарстан көне уңаеннан бәйрәм чаралары бик күп булачак. Шуңа күрә алдагы репортажларны карарга онытмагыз һәм шулай ук сездән лайк һәм комментарий. Мин бик каты тырыштым, яме?